Kys pyrlampat. Itim näli? Amca gowumy ýagdaýlar? Gowumy ýagdaý? Aslynda tikgim kinodan beter howa maglumaty görmäni gowy görýär. Sekuntda plança metr şemal bolar diýýär. Ol şony öýden çykaranok dostlar. Bu gün biz formatymyzy Podarkamy? Ýok ýok ýok otur podarka däl otur däl. Formatymyzy birazjyk üýtgedelim diýdik podarka däl dost. Ha şeýlemi? Hawa konkurs ýazşak bir zat edeýin diýdim dostlar nesip edenden Bilseň uly bahaly sowgatlar ýokdur ýöne. Habarlaşarys. Ýokdur otur dik şu gepleşik açylany bäri her kim negatiw komentariýalaryny gizleýämi nämemi. Tar tik kim şu taýda bäş görnüşli suw bar. Şony içip tagamyndan bilmeli. Ä uksus ýokdur-a.

Bil adyny, adyny. Birinjiden täzeden içseň bolýar. Ikinjiň adyny. Gyzarýanmy? Ey şu wara. Täzeden barlap gör bilmedik bolsaň. Aýwa, täzeden barlap gör. Ey, nemede? Burç özi-ä, burç. Ýap, ýapylan burç özem. Şe maýdajyk burç öýdýän. Aý, yzy ýaman gorkunç-aý muny. Aýda bir zat. Limon kislotam-aý bu. Näme? Sen näme öldürmäge çagyrdyň-aý meni? Täzeden iç, göreýin men. Täzeden içdi, pedillikkä bolmaýar-ow.

Aýran gatyk. Gatykmy ýa aýranmy? Aýran. Aýran. Boldy. Soňkymyza-da geçeli dos. Iç. Erki içim geçse sendemi? Bäh, gowy eken ama. Boldy, boldy, dyndyň. Nämedigini aýt-a. Ey, salýonly öýtýän olam. Salýonly bolanda kan. Salýonly pomidor, salýonly hyýar ýalak bir zatmy? Ey, men ne bileyim o indi salýonly da, pomidor hyýarlymy, kelemlimi, men ne bileyim. Bolly, tik gel göräýin içen zatlaňy. Birinjini bilmediň, ikinjini bildiň, üçünjini bildiň, dördünjini hem bildiň, bäşinjini hem bilmediň. Üçüsini bildiň bäşden. Malades dostjan. Synagyň paçti baryny bildiň diýen ýaly. Muny alyp gidäýiň. Kommentariýa okan bolsam has gowy boljak ýa. Şu aýrany iň soňunda goýaýym aldyňla. Şaýda ikinji şert bar. Şu kagyzyň ýüzünde 5 sany meşhur, tanymal adamlaryň ady ýazylgy dur. Men göremok. Men şuny bismillah şeý diýip galdyrýan. Ine ilk-ä illeşlemize görkezýän. Soňam saňa görkezýän şeýdip. Şu ady Adyny tutman maňa tanat. Ä, ady tutman sana. Tutman tanat. Hawa, Hereket ine edýär. illeşlerimiz hem görsün. Sen gara Şeýle, şimdi. şeýle. Sen tanajak golny. Men tanamaly indi. Sen burçdan soň ýöne giderim karo. Täk şol. Seret, ünsi seret ýöne. Tanadyňmy? Gyş gurçukmy näme ol? O gurçuk diýip ýazma. Gurçuk tanymaly däldir ha. Bäh. Diňe Mister Bean gelýär, kelleme. Sen özüň tanan owa tanymal adamlary. Yo men tanaýan da sen hereketiňden tanap Seret. bolan owa. Edýär o. Hal Edýär. nädýär? Şeýt. Indi şu wagt bilmediňä sen? Bilmedim. Tanamadyň. Awa. Boldy indi sen. Sen gowy tanady bilmediň. Ýok, ýok, sen tanamadyň. Boldy, ýap soň göreris onda. Be, ol nädik tanasam kama indi. Adyny aýdyp goýar. Ýok, ede şun ýaly. Van Dam. Van Dam. Van Damdan hem az güýçli. Van Damdan hem az güýçli. Neşe.

Mister Bean, Mister Bean, Mister Bean, Mister Bean. Gör ýüzi, ýüzünden bildim. Indiki. Näme bolýar saňa? O gyzlar zatlaga gylak edýär. Ananas, banan gyzlar. Bitaç. Bitaç. Hoca Hojaýew, şo Hoja Hojaýew. Bildim, bildim. Bildim, hojamy. Alypamy. Alypamy tanamasak bolmaz. Iň soňkymyz. Hany? Oho. Bolýa. Şeýle bäraý bir hili. Ace Ventura. Ace Ventura. Bildik bildik. Jim Carrey da. Jim Carrey aýyn şoda, şoda hasapdar o. Da geleni köp sag bol dikim. Sag sag bol. Sag bol. Täze ýylyň düşümli ýyl bolsun Allah'a. Sag bol. Arkaly ýitgisiz ýyl bolsun dikim. Geleni minnetdar. Minnetdar. Saňa-da hormatlap çagyrana minnetdar. Dawleniýe galýar diýýär. Lagymyndan näme suwdugyny bilmeli. Näme ukusuz guýdugyň bar muňa? Ýiti gelip gitdi-ow. Postoýanny gije gündiz aç gelýär. Aýdymy goýbereniň bolup şeýden bolýar-ow. Çuu! Urkaçy maýmyn. Bize hiç kimiň üstünden gülen zok, diňe ýazylan kommentariýalary okaýas. Bu günki biziň gepleşigimize boýy kiçem bolsa, ýüregi uly agam Jumaşka. Agamjan, hoş geldiň. Gowmy ýagdaýlar? Ýagşy, Hudaýa şükür. Janyň sagmy? Täze ýyl mynasybetli e, gepleşigiň e, formaty üýtgedildi. Bu sapar diňe synaglar, bir iki sany synaglar bolar agam. Hemem bir ýaşyň bir çene baran soň kän zadam diýip bolanok. Agam özüň duýşuň näli? Gowy Alladan Hudaýa şükür. Hany bu 40 dan soň ma diňe dawleniýe galýar diýýärler. Ýoý Hudaýyň hakkam muny näme wagt ýok Rahmat jan. Sen nesip bolsa senem bararsyň şonda görersiň diýer. Sizem bir döwür ýaş bolup görensiňiz. Hawa. Yşka zada-da düşüp görensiňiz. Her kime degýär-de o kesel. Şonda bu. E, şok ezelmen daşymdan aýlanyp geçdi hiç gibi. Hiç il barmadyp ýa. Ýa, ýa. Ola näme abi, rugsat bersen synaglardan başlaýyn. Başla, Ahmetjan, başla. Başla, onu alaýyn da şu nemeni. Şu wagtda synagyň şerti şeýle. Aha. Şu ýerde ine görşüň ýalak 5 sanak her dürli içki serişdeler bar. Aha. Içýän tagamyndan näme suwdugyny bilmeli. Boldy bu. Ola başlaýar. Bismillah şundan sardan. Bundan

Listiň üstünde meşhur ýyldyz adamlaň ady ýazylgy dur. Aha, aha. Şuny men göremok, men diňe illeşlemize görkezýän we size görkezýän. Aha. Hereketi bilen tanatmaly maňa. Türk görkezsem bolýar. Hökman, hökman. Daway. Ilki illeşlemize görkezýän. Soň size görkezýän.

Beýbä. Kynmy Gara? Indi men saňa bara şoň birinji görnüşini aýtmasam bolanok, düşündirip bolar ýaly. Ýok, hereketi ne? Hereketde sen aljak zadyň ýok. Durmuşda özüni alyp barşyny görkezip. Sen şu gün uzak gün saňa gürrüň berseň bara hereketi bilen saňa düşündirjek zadym ýok. Kim käre bule? Postoýanny gije gündiz aç geliň. Aç geliň. Grigor Lepsmi? Ýo, ýo, ýo, bizden, bizden. Bizden türkmenmi? Hawa, postoýan aç geliň. Pastaýan açkyly azap dönmez aý açkyly. Şoň kopyasy. Geti ýok aň o. Sera kopy, kopysynyň kopysynyň kopy. Gaýybana şägirdi bu. Azat dönmediň şägirdi. Gaýybana şägirdi, öz şägirdi däl, gaýybana şägirdi. Hereketinem edipdir. Şomy şo däldigini bilýän häzir.

Boksör. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Hawa. Bildim. Taryhdan. We jemleýji e, ýyldyzymyzy görkezýäs. Hananda. Urkaçy maýmyn.